нэһилиэгим олохтоохторо, эһигини саҥа дьылынан, хаҥа дьылынан эҕэрдэлээтэҕим буоллун! Дьоллоох, доруобай буолуҥ! Элбэх хаччыланыҥ! Уонна главное, сиэннэргит, оҕолоргут этэҥҥэ доруобай сырыттыннар. Кэпсээнтэн кэпсээн, бэҕэһээ куораттан эрийдилэр дьонум. Сиэн быраатыннан нахайын эрэ миэхэ кэлэр. Онно уоллар бэҕэһээ ытаабыт уонна эппит, Миигин баһаалыста Ууляҕа мугучуга илдьиҥ, ууля-күүлэтигэр чайдыы олороро буолуо диэтэҕи. Оо, буоҕум барахсаны! Кир хайын эрэ кэлэрэ. Кыһыны бу мукучуга кыһын дьэ суох быһыла. Кини оннук өйдүүр. Ычча кадабы түмнөрөмүн үкүүлэр сайда олордоҕум үһү. Олоҕу таа да таа буолбутун нэһиилэ уоскуппуттар үһү. Дьэ, дьэ, дьэ, дьэ. Мин она бардаарыбын сайын түспө хаарскабын бардын ыытта ыып буоламын ол аайы олоҕум ытаа да таа буолар. Ола бас сиэйинэн кытта саныы ыһытар уонна ол мин чайбын Уонна ол алаадьыбын Айкы үлэҕэ сайдыырбар Наркин алаадьы киирэн ылаат диэн. Ити эйигин арааста дьоннор бааллар. Убасталлаах Мукучу нэһилиэгин олохтоохторун бука барыгытын саҥа үүнэр сылынан үөрэн-көтөн туран ис сүрэхпиттэн истиҥник эҕэрдэлиибин. Саҥа үүммүт бу сылга

Табаарыстарым, эһигини саҥа дылынан эҕэрдэлиибин! Кэлэр сылга бары доруобай, дьоллоох буолуҥ, элбэх үлэлээх харчыланыҥ. Дьолу-хоргуну баҕарабын, бар дьоҥҥор. Ыллаах күндү бөһүөлэгим олохтоохторун, киэҥ урууларбын-аймахтарбын, коллегаларбын эһигини Саҥа дьылынан эҕэрдэлиибин көҥүллээҥ!

Чугас дьоммут үөрүүтэ үксээтин, үлэҕэ, үөрэххэ ситиһиилэри, хас биирдии ыалга дьоллоох кэргэн, оҕо саас буолуохтун, бары дьоллоох буолуҥ! Кэрэ-да буоллаҕа, сайын ырбаҕар ахсан,

Күндү нэһилиэгим олохтоохторун, аймахтарбын, доҕотторбун дэриэбинэ чээн-чээн артыыстарын саҥа дьылын эҕэрдэлиибин. Саҥа дьылынан, саҥа дьылынан! Саҥа дьылынан барыгытын ис сүрэхпиттэн эҕэрдэлиибин. Бу үүнэр саҥа сылга барыгытыгар кытаанах доруобуйаны, дьиэ кэргэҥҥитигэр дьолу, таргыны, уйгу-быйаҥ олоҕу баҕарабын. Бу үүнэр сылга барыта баҕа санааҕыт туола турдун. Куру күлэ-үөрэ, мичилийэ сылдьын. Саҥа дьылынан, саҥа дьолунан, саҥа дьылынан Саҥа дьылынан! Лебедичаан артыыстарын Саҥа дьылынан ити истин аҕар да буоллун! Саҥа дьылынан, саҥа дьолунан! Аттыбыллаах Мукучу бөһүөлэгин олохтоохторо уонна төрөөбүт дойдум дьонугар, баргытыгар Саҥа дьылынан эҕэрдэлиибин! Баҕарабын кытаанах доруобуйаны, хаһытыы иһитэр харчыны, үтүөнү, кэрэни! Саҥа дьылынан, саҥа дьолунан! Күндү, ытык-мааны нэһилиэгим олохтоохторо, аймах билэ дьоннорум, ытыктабыллаах ыалдьыттар, биһигини итик-истиҥник ис сүрэхпиттэн ньыйан туран эҕэрдэлиибин, баҕарабын эһиэхэ дьолу-саргыны, бу сыл эһиэхэ үөрүүнү-көтүүнү уонна, саамай главное, доруобуйаҕын этэҥҥэ буоллун! Дьэ, арай биирдэ туманнаах сарсыарда Жыгыха хочудаара уол туман быыһынан симэнэтин туттаран баран дьиэтин диэки хааман сиимэн испит. Ол көрөн истэҕинэ биир переулаттан туор быыһыттан быыкаайык оҕо хараҕын тууна бааныар дылы саапыктанан баран Утары тахсан кэлбит. Биһи киһибит соһуйбут, дьэ уонна ыйытааччы буолбут. Хатука, Оллаха түмнүгээх бу. Ханна баран иһэҕиний? Отосколарга актированна күннэр, дьыллар буолан тураллар диэбиттэрэ дии. Оҕото хантайан чочумча көрөн туран баран, «Ээ уол, оскуолаларга дии, мин дьыссаат оҕотомун ээ» диэн баран, дьыссаатын диэки туман быһынан киирэн хааман тоотоммутун. Биһи киһибит Сонньуйан ол бу диэки көрөн баран дьиэтин диэки хаамабыт. Күндү видеодьулаахтарбын эһини саҥа дьылынан ис сүрэхпиттэн эҕэрдэлиибин. Баҕарабын эһиэхэ дьолу соргуну, үөрүүнү-көтүүнү. Бу кэлэр сыл эһиэхэ аҕаллын элбэх харчыны, доруобуйаны, үөрүүнү-көтүүнү. Саҥа дьылынан, саҥа дьылынан!

Куохтаах, Горохтаах, Халбаһыылаах, Майаныыстаах, Сүөгэйдээх, Мас-арыылаах. Чэ итинник оҥоробун. Оттомор да биир батах, оҕор да биир да кудаас бэтинэтэ биир салааттара оҕот чөлбөҕө. ха хайдах буллуҥ? Сэнгиридиэнэ барда туох батах да Эс, оннук буолбатах Ира. Өйдүүгүн мин кыһын луугу сиэбэт дии. Ол иһин лууга суох туспа оҥоробун. Сах, Кырачаан балтым буоллаҕына тугу сиэбэт, майонеһы, маннык прыщыктанар үһү. Ол иһин киниэхэ анааммын мас арыылааҕы оҥоробун. Сэп. Аны сиэним барахсан иһэ үллэн хаалар горуокка. Иннэ гынаммын буоллаҕына мин туохтааппын, горуоктаабаппын. Оппеня бүөлэттээн дьоннук хаппырыстыырган. Оже, оннук буолбатах. Зато мин остуолбар он алта раз оливье турар буоллаҕа диэн ону өйдөөрүү. Он алта раз, он алта.

Күндү бөһүөлэгим олохтоохторо, барыгытын үөрэн-көтөн туран, икки тыһыынча сүүрбэ биир сылынан эҕэрдэлиибин! Уонна Деревничээн театрым юбилейдаах сылынан сүүрбэ сылынан барар кыыстарбын барыларын эҕэрдэлиибин! Дьоллоох буолуҥ, соргулаах буолуҥ! Саҥа дьылынан, саҥа дьылынан! Күндү угучум олохтоохторо, саҥа дьылынан итии-истиҥ эҕэрдэ буоллун! Туох баар санаабын санааҕыппартан туоллун!